Alright abusua, ma yɛn nsa mo akwaaba mfa mbra Zion Felix TV so. Wonim sɛ World Cup no ho nkɔmmɔ ɛna yɛgu so a yɛde update no ɛde ɛma wo. Na ɛnɛ trending issue a ɛkɔ so ɛwɔ Ghana Black Stars akakye ahead of our game Against ɛyɛ team a yɛfrɛ no Panama a ɛwɔ ɛyɛ Canada no ɛne sɛ Thomas Teppert the deputy captain no ɛnyɛ adeɛ a Canada mpanifoɔ ɛmaa no kwan sɛ ɔnwura mu ɛwɔ ɛyɛ Canada ne nyinaa ne sɛ Partey ɛwɔ nsɛnsɛm kakra bi ɛde fɔrefɔre ne ho ne ɛno nti na nam so a ɔmo agyina so a ɔmo areviews no visa a wantumi ankɔ wura mu ɛwɔ ɛyɛ Canada na asɛm no baeɛ no Ghana aban ɛne Ghana mpanifoɔ atu ho anamɔ bebree Latest a ɛbɛpiam wɔ asɛm no mu ne dɛn? Yɛde ɛho nkɔmmɔ no de reba. Me din de Andy Dotko. Aberanteɛ a yɛfrɛ no Alfredo Di Stefano Diaz wɔ ha. Diaz, biribiara bɔkɔɔ? Boss, agya na ɔtumi.
Charlie Walker fever no deɛ ɛnyɛ easy o. Ano ɛden.
Brutal.
Abɔ me mfe mu.
Diaz, Boss. Partey latest a ɛfiri hɔ reba ne dɛn? Eh, latest a ɛwɔ Partey camp seesei ara ne sɛ, Because sɛ ɔmo deny no entry sɛ ɔmo ma no nkɔ Canada. Nyame yɛ adom a, team no akoduu hɔ nom nnora. Nyame yɛ adom a akyina na yɛne Panama ɛɛbɔ yɛ first game. Ɛyɛ adeɛ sɛ the foreign ministry ɛna Thomas Partey ne lawyers ɛne mpaninfoɔ bi a ɔmo ka ho ɛde asɛm no ɛkɔɔ court ɛwɔ ɛyɛ neɛ yɛka no sɛ Ottawa ɛwɔ neɛ yɛka no sɛ Canada. Na ɛnɛ na ɔmo kɔ tenaa asɛm no so. Na ɔmo kɔ tenaa asɛm no so, ɛyɛ adeɛ sɛ Thomas Partey lawyer ɛbɛbɔɔ ne nkuro. Na Partey lawyer nkuro a na ɔɔbɔ nyinaa ne sɛ. Innocent until proven guilty sɛ oh, ɛyi court aka asɛm awie sɛ oh, yɛayɛ nhwehwɛmu awie, ɛyɛ ampa sɛ charges a yɛde too Partey so no yɛ nokorɛ. Nti deɛ nti na court ntena ase ntakii final decision nwieɛ? Na Canada aban no sɛ because of that nti, wɔn mma Thomas Partey nwura ɛyɛ nea yɛka no sɛ Canada kurom hɔ nom. Partey lawyer no susu paa sɛ ɛyɛ sɛbe ɛyɛ discrimination, Nnipa nyiyimu.
yes, ɛyɛ unfairness de ma ɔno ne client no.

Based on deɛ na judge no reka no, na kyerɛ sɛ wɔanya intel bi sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ Thomas Partey lawyers no, wɔn wɔn wɔn during the application process no, wɔde nneɛma bi hintaa Amerikafoɔ no. Oh, okay, wɔn wɔn state clearly Partey issue na ɔwɔ wɔ UK no. Yes. Okay.
Ɛna ɔka kyɛn sɛ third party bi na ɛyɛ deɛ ɛyɛ ho adwuma. Ɛna ɔsɛ sɛ Partey na asan. nti ɛhɔnom ɛna adeɛ sɛ judge no so bɛtena ase na ɔbɛtena ase na ɔka sɛ ɛɛ Canada mmara ɛyɛ Canada mmara hmm. na onim deɛ nti amanfoɔ ɛpɛ sɛ wɔn ma Thomas Mr Thomas Partey presidential treatment mm. boss saa asɛm na ɔka na I think sɛ ɛyɛ deep deɛ nti na wɔn ma Thomas Partey presidential treatment meaning Under the Canadian law, Canadafoɔ mmra ne ɔmo no ɔmo ɔmo di ɔmo immigration laws ne adeɛ nyinaa no, enei sɛ wo yɛ nipa na yɛ di w'asɛm wɔ ɔman foforɔ so a, automatically wo ntumi nwura Canada kuro mu hɔnom because ɔmo hu sɛ wo yɛ wo yɛ criminal, Yeah. wo din wɔ saa fugitive list no mu a, wo ntumi nwura mu Wo yɛ because nipa wo yɛ nipa bɔnefoɔ. e- ɛka ɛka wɔn ho efi wɔ nipadua no mu, Okay. there's no way wɔn bɛma wo entry ɛde awura that particular ɛyɛ country nti ɔkasa du baabi na ɔse ɔno deɛ deɛ ɔbɛtumi aka nyinaa ne sɛ decision deɛ ɔma take awie na ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔmo bɛka asɛm na ɔmo ɛde ɔma no ɔmo kɛtrɛ ma asa akɔ akɔfa baabi ɔmo gyina na ɔmo gyina ɔmo mmra ɛyɛ ɔmo mmra mm. deɛ ɛyɛ obi kuro mu yie no ɛsɛ obi kuro yie nti news a na ɛne na mmɔnten sɛ o Pate has been granted visa ɔmama Pate visa ɔmama Pate visa no the Canadian authorities anaasɛ judge a ɔkasa de ma Canada aban no, wɔn immigration ne sɛ yɛmfa nto dwa sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Na mmom deɛ ayɛ to take a decision on that. Wɔn ayɛ hearing no awie atie obiara anum asɛm. Obiara bɔ ne nkuro.
Obiara bɔ ne nkuro awie. Mm. So we are waiting for the final verdict. Na mmom yɛ obi a wotumi study nneɛma baako mmienu a sɛbi so obi tumi ka sɛ deɛ nti na mopɛ sɛ yɛma obi presidential treatment a Yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ Thomas Partey nti na Canadafoɔ mmara no, mmara a wɔahyɛ ato hɔ over centuries, wɔba abɛgu mu because of Thomas Partey. So the bottom line ne update a ɛwɔ hɔ ne sɛ, wei abɔ ne nkuro, Partey lawyer no nso abɔ ne nkuro kama kama, na mmom yɛretwɛn the final verdict. Na mmom baabi a mete deɛ, there is no way sɛ wɔbɛ guarantee Thomas Partey entry. Nyame yɛ adom akyi no na game no to dwa. So by this time, final verdict mbae ok time bɛn na patedi bɛ ɔmo bɛ guarantee ne wawura mu time bɛn na ɔbɛkɔ twenty four hours na ɔkɔ akɔ prepare for the game it won it won work and fifa foɔ so ateki ɔmo decision ayɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ nyinaa dɛn atumi awie so that's it so yɛn hwɛ how a yeah asɛm no ɛbɛtumi ɛbɛkɔ of akɔ. course nti no wei yɛ ɛm latest update kakra a efi thomas partey akakye ɛde aba yɛ confirm de ama wo authoritatively ɛwɔ zion felix tv so sɛ Thomas Tse Pate yɛ ngrantee no visa nti baabi a wɔatetetete nkorɔfoɔ atwerɛtwerɛ reka sɛ Pate yɛama no kwan sɛ ɔnkɔka team no ho wɔ ɛyɛ Canada na ɔnkɔsi akan against Panama no, yɛreka no wɔ Zamfali's TV so sɛ ɛnyɛ nokorɛ, yɛ ngrantee no visa Asɛm no ɛnnɛ Yes. ɛna ɔmo kaa yɛ na yɛakyerɛkyerɛ ɔmu no. Yes boss ba latest baako a ɛwɔ no sɛ yɛse jet ayɛ ready ɛwɔ America a sɛ ɛnɛ yi sɛ ɔmo kɔ ka asɛm no sɛ asɛm no final verdict no ba na sɛ ɛyɛ ampa sɛ Partey bɛkɔ Canada no a jet ayɛ ready a ɔmo ɛde saa jet no ɛbɛkɔ ɛde akɔ akɔfa Akɔ akɔfa no. Thomas Partey na ɔno atumi akɔ akɔka team no ho wɔ Toronto wɔ Canada so that's just the news a ɛba mmɔnten I think sɛ document bi aba abɛtɔ dwa wobɛtumi aredi de ama atiefo I think yes wohwɛ document a aba abɛtɔ dwa no a wɔn se um, the applications motion shall be heard by uh, video conference on Tuesday. Enti no, wei no nyinaa yɛ mm-hmm. document mmerɛ a ɛyɛ Ghana aban ɛtwerɛ de kɔma a ɛyɛ Canada aban no ɛna Canada aban issue wei statement bi sɛ ɛnɛ na wɔn bɛka asɛm no nti latest na yɛde aba no nyinaa kyɛ sɛ asɛm no wɔn aka wie nti verdict no ɛna yɛtwɛn ɛna yɛtwɛn sɛ ɛbɛba abɔnten final verdict sɛ ɛbɛba sɛ pate bɛɛba bi a meti deɛ I don't think sɛ nkurɔfoɔ no bɛgo wɔn mmra mu sɛdeɛ na yɛka no sɛ ebia wɔbɛtumi ago wɔn mmra mu sɛ Partey bɛtumi anya access to ɛyɛ ne yɛka no sɛ Canada because the way a nnoɔma si kɔ ne the way wɔn si keka wɔn nsɛm no deɛ woanhwɛ yi a na aha adwene paa na baabi a mehu sɛ woanhwɛ koraa ɛbɛyɛ den ne sɛ asɛ GFAfoɔ so de statement aba

for your persual or necessary action. We apologize for not including all these document during the initial visa application. Okay, so. Na kyɛ sɛ GFA foɔ no so no, wɔn so amɛse app wɔ baabi. Dɛ n sɛ eh, I think sɛ wohwɛ narratives a ɛkɔ no nyinaa no a, Erm Thomas Ter Party camp no mmra na ɔmo yɛ wohu sɛ woyɛ application de a tu kwan kɔ this countries no a especially US a. Ɔmo twerɛ de kɔmaa the consular office ɛwɔ the Canadian embassy Of course Accra. of course nti no sɛ woyɛ a there are necessary document ɛwɔ sɛ wode yɛ dɛn wode ka ho Ɛka ho. sɛ wo stane trials bi a ɛwɔ sɛ wode yɛ dɛn ɛka ho wo state sɛ oh Me nnipa yi, eh, me, me, megyina akono. Asɛm sei na ɛyɛ dɛn? Ɛna ɛda me so. Sɛ wate aseɛ? Sure. Sɛ woanyɛ saa nneɛma no nyinaa, buroni no, ɔhu no sɛ woayɛ dɛn? Woadi ntorɔ. Sure. So now, the Canadian embassy, no, anaasɛ Canadi, eh, Can, Canadafoɔ no, ɛfele sɛ Thomas Terpate, mmerɛ a na ɔreyɛ ne application ama yɛama no US visa no, Ɛyɛ adeɛ a wandi nokorɛ bi yɛ dɛn wɔ hɔ ne court case a ɛwɔ ɛyɛ eh, UK no wɔn disclose wɔn afa nka wɔn koraa exactly wɔn disclose anfa nka wɔn mmerɛ a na wɔn yɛ um, yɛfrɛ ne sɛn application no ɛno ɛna akɔ akɔyɛ one point a wotum sɛ Canadian embassy na ayɛ dɛn anasɛ Canada foɔ no agyina so a wɔn de ɛtwi ne mu and of course sɛdeɛ wokaeɛ no aborɔfo no deɛ wɔn nte sɛ Ghana foɔ o hwɛ Diaz let me tell you one thing sɛ ɛba no issues with rape murder ne ade wɔ abrokyi a, ɛnyɛ ade ketewa sɛ yɛn yɛhu no wɔ ha yi o. Ghana ha na obi deɛ yɛde ato no sɛ o wei akora wei deɛ woyɛ a wɔbɛto wo monaa o. Ghana ha yɛyɛ sɛ sɛ o wei deɛ woyɛ a wɔbɛto wo monaa sisi a, kyɛ sɛ Ghana ha no monaa to no yɛfa no normal. Boss, latest ɛhɔ ne sɛ MCI foɔ no a wɔn ɛdi asɛm no Canada foɔ no a wɔn tena ase no, wɔn se Any reputational damage is not Canada's burden because the charges was brought in the UK. Nti deɛ ɛbɛkɔ so ɛka apate ne ne nkurɔfoɔ sɛ bi yɛ damage bi ne adeɛ no ɛnyɛ ɔmo asɛm. Saa pɛpɛɛpɛ. Because charge no mm. sɛ reputation sɛ yɛgu ho fi ne saa damage no wo take ɔmo ɔmo no ɔmo no ɔmo se Canada aban ne sɛ charge no ɛyɛ UK foɔ ɛna ɛde brɛ ɔmo nti ɔmo deɛ ɔmo ni ho asɛm. So so you see it means that UK foɔ no na ɛhyehyɛ ase wɔn yɛ saa adeɛ wei. Na sɛ till date UK foɔ no na ɛdi Canada foɔ so King Charles mo wɔn a. I'm even talking about pate issue wei. Pate issue. Pate issue wei no wohwɛ mu yie a wotum sɛ UK foɔ ɛdi mu akotere because ɛmmerɛ a ɛyɛ sɛ World Cup no pempɛn so a ɛna wɔn de bɛ tu dwa wɔn hyɛ da bɛ test water sɛ nyɛ adeɛ wɔn bɛ tia wɔn bɛ tia pate. Sɛ wɔn bɛ tia no ɛyɛ adwuma na wɔn ahyehyɛ.
Wate aseɛ nti no they will leak every information to ɛyɛ the the Canadian eh, eh, eh, citizens anaasɛ Canadian mm. eh, government sɛdeɛ bɛyɛ ɔmo nso bɛgyina so take ɔmo decision so deɛ a sɛdeɛ wosi kaeɛ no buroni deɛ ɔde buroni ɔno ne mmara no ɛnyɛ adeɛ ɔkyea no sɛ mmara no woyɛ president o woyɛ hwan o woyɛ mayor o mmara no yɛ mmara nti na ɔmo no hu ne sɛ saa charges wei na ɛda pate so no Wɔn mmara no mma ho kwan ma obi a wogyina akono a yɛredi ho asɛm wɔ nsɛmmisa yi ho no. Obi kuro so no. Yes, obi kuro so no. Wontumi nwura mu. Wontumi nwura mu. Because woyɛ criminal.
Exactly. Woyɛ enemy to the state. To the state. Party lawyer no koraa na ɔpa wɔn akyɛw sɛ ɔbɛsrɛ wɔn sɛ wɔn deɛ sɛ wɔn hia biribi koraa na sɛ bi a guarantor no because party no nnwane nkɔ baabi a. Yeah.
Ɛɛ ɛɛ wɔn sɛ still Nti let's wait for the final verdict eh, we don't know the exact time a ɛbia saa final verdict no bɛkɔ so because party lawyer no akasa ɛna wɔn nso akasa and wotie nsɛm a nkɔmmɔ no ɛne adeɛ ɛkɔ so no I think sɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ difficult justice ɛyɛ Lafrene ɔno ɛna ɛtena case no so making sure sɛ ɛnoɔma nyinaa bɛtumi ayɛ kama ɛne issues no wɔn kaa ho asɛm no wɔn nkɔmmɔdie no whether information regarding the UK charges was properly disclosed during the immigration process, ɛna wɔn gyina so first sɛ pate no UK charges no a wɔn de ato no so rape case ne assault no wɔn disclose yɛ ɛna adeɛ sɛ legal threat suit anaasɛ urgent relief san so ɛna pate ɛɛ ɛɛ ne deny wɔn deny no no immigration authorities ɛɛ under law nsɛm bebree ɛna wɔn se granted temporal resident ɛyɛ permit ɛno so ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn akɔ akɔsrɛ wɔn sɛ wɔn deɛ temporal wodeɛ sɛ wɔn kɔ Canada wɔkora wɔdeɛ twenty four hours kora mm. na wɔn firi kurom no so kora na ne nyinaa tumi ato dwa so I think wɔn abooboo nsɛm bebree so yɛbɛtwɛn for the final verdict wɔn deɛ final verdict ne ba ne yɛbɛ abɛdi ho nkɔmɔ mɔ paa because now no yɛn pɛ sɛ yɛbɛma premature conclusion anaasɛ bi a premature ɛyɛ eh, bi a findings bi a no maybe Right after the official declaration by the court ɛne deɛ wɔn bɛka no yɛ mma atiefoɔ so ɛso nsi hɔ. Alright, nti no nsɛm no ɛno no Thomas Teh Partey issue no ɛno no baabi biara a wobɛte nsɛm wei afi biara no na ɛyɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ. Partey officially no Canadian embassy no anasɛ Canadian government no maa no kwan sɛ ɔnwura ɛyɛ Canada nti no na ɔkasa yi ɔwɔ US a ɔretwɛn team no right after game no sɛ ɔmma no kwan deɛ ɔbɛkɔ ɔmo amma no kwan deɛ a na yɛ sɛ ɔbɛhwɛ game no wɔ TV so nti yɛde bɛsi ya na verdict no ba a na yɛde yɛn ho nkɔmɔ no nyinaa nso no ɛtumi de abrɛ wo na biribiara nso ɛtumi ayɛ kanaka mpakyɛw ɛɛm yɛsɔre so no na mebɔ nkaeɛ sɛ business trip to China with Zion Felix, Business Trip to China to China with Zion Felix. Zion Felix du wuram wɔ China, na businesses ahodoɔ a ɛwɔ so ɛkɔ so wɔ China, kwan a wɔfa so yɛ wɔn nneɛma no, Zion de wawuram na wakɔhwɛ, na wo nso business a woyɛ wɔ Ghana ha no, wo nso woatumi asua biribi de abɛyɛ na aboa wo, na biribi ayɛ kamakama. Na yɛde wo kɔ no, na ɛdan a ɛdan a baabi a wobɛda no, sɛ wopɛ sɛ wo nko ara na woda na wo ho tɔ wo a, ɛyɛ one in a room no, ɛyɛ thirty eight thousand Ghana cedis, thirty eight thousand Ghana cedis, na two in a room, sɛ nnipa mmienu bɛda dan baako mu no, ɛyɛ thirty five thousand Ghana cedis, thirty five thousand Ghana cedis, ɛno no sɛ wotua a, ɛɛ wo visa ɛka ho, saa nso na ɛyɛ wo return flight ticket ɛka ho, ɛyɛ adeɛ accommodation baabi a wobɛda, mokɔ yi shuttle ɛbɛfa mo ɛde mo akyinkyin, tour ahodoɔ a mobɛkɔ, ɛyɛ business tɔɔs no a mobɛkɔ no nyinaa no, ne nyinaa hyɛ sika a wotua mu. Nti wotua yɛde wobɛkɔ na wo nso woakɔsua ade na biribiara ayɛ kamakama. Ɛyɛ on the twentieth October to third November, twentieth October to third November ɛna yɛde wo wuram wɔ China. Mpakyɛw frɛ na book wo slot because slot no ɛyɛ ade a ɛkwan nhyɛ da nni mu saa. Nti frɛ zero two four four seven six five one two eight, zero two four four seven six five one two eight anaa zero two four two five four four three one three, zero two four two five four four three one three. Me din de Andy dot com. Aberanteɛ a yɛfrɛ no yɛ Alfredo de Salvador Diaz boaeɛ. Saa nso na aberanteɛ a yɛfrɛ no Thomas Sankara tena afidie no akyi tintim mfudie no mfuruma. Nyame yɛ adom a, yɛbɛsan aba na yɛde another exclusive on the world cup no de abrɛ wo. Obrigado.